Pursuing the heart of God. Pursuing the heart of God. Pachigaro chake Mwari pakazara

saka zvokureva kuti chawanzi utange kutsvaga chii kwete marriage hande ngatidzokorodze ipapo three to go aha nokuita sei aha Pana uye po ndoda kuti muti uye. Anditi ka 3 2 go. Uye. Kureva kuti zvichazo. Because ukangoti uye zvinoita kunge zviripo ipapa. Uye. And 3 2 go. Uye. Izvi. Zviri kutonzi zvinhu zvose izvi kureva ripo. hapasi kutaura zvinhu zvisipo zvinhu zvacho zviripo asi hanzi zvichazouya mushure mekunge taita sei tatsvaka umambo hwake this is the gospel Thank you, sis. Teaching yatakaparidza last week iyaya. Hamusi kuziva matestimonies ari online right now. Too much. It blessed people the whole week. blessed people tangai matsvaka umambo hwake bhaibheri riri kuti seek ye first the kingdom pane mavara aripo apa number one pana seek kutsvaga ha? pobva pati kingdom ndochechitu saka pari kunzi seek pari kunzi tsvakai eh? umambo kechitu umambo ikingdom swaziland haina government ndizvo ka swaziland ina mambo kingdom negovernment kana kuti kingdom necountry zvinhu two zvakasiyana hazvina kufanana Government kune vanhu vanogara pasi vamune mavhotera kana kuti vanenge vapuwa basa vanotaura kuti toda kuita mutemo wakati newakati newakati vowirirana riri gurupu mutemo bva waiswa chidhindo but kingdom Hakuna gurupu revanhu vanoungana kugadzira mutemo mukingdom. Kingdom, muridzi wekingdom anova king ndiye anotaura mutemo yaari kuda mukingdom yake. Akati anoda kuti mukaita vana vasikana vatatu wekupedzisira mukadzi wangu whether you like it or not mukadzi mwana wakupedzisira mukadzi waking are you hearing what i'm teaching you here now saka bhaibheri pariri kuti tangai matsvaka umambo hwake tinofanirwa kunzwisisa kuti chinonzi umambo hwacho chii umambo huri kutaurwa apa ikingdom yamwari watiri kunamata wataunganira panapa The reason why zviri kunonoka kuuya kwauri like what I was telling you last Sunday kuti chanonotsa munana kuuya kwauri ndechekuti hausati wanzwisisa chinonzi kunamata chii wakaudzwa kunzi jesu anoporesa vanorwara anopa vanhu mabasa saka jesu akauya seadvert kwauri auya seadvert saka akauya seadvert kwauri ukanonoka kuwana chauri kuda because kana auya seadvert zviri kureva kuti ari kuuya as a product alright wait uri kuona drink iyi ndo zvawakaudzwa kunzi ndo jesu wakaunzwa jesu seadvert kuti wakamboona advert tomboti yechibuku yechibuku vanomwa simudzai maoko advert yechibuku baba ukaona ichiswa muromo uri papapa so achiita kuti guroguro rinenge chiti gum gum achimwa supa chavari kuzama kuda kuita vari kumaketa product yavo yesupa ukaiona ipapo zvokuti kana usingamwe unogona kutoti shamwari inda unonditengerawo because yaadvertiswa zvokuti wabva wanzwa kuti kunzwa nyota ende chigaba chacho chine chichibuda musodzi so chichisweta chichikuratidza kuti chiri kutonhorera saka iwewo ukazotenga product iyi ukaiona yakaora unoita sei unodzorera ha nekuti wati product yavo yakaita sei saka vazhinji venyu takaudzwa zvajesu as an advert saka kwauri jesu iproduct iwe uri client saka ukanonokerwa wauya kuchechi kwawaudzwa kunzi jesu anopa chakati nechakati vazhinji makadzokera mukapiwa refund ndo chakaita kuti unonokerwe kugamuchira because hausati wanzwisisa chinonzi tangai kutsvaka umambo hwamwari zvese izvo zvatinoshuvira zvinozouya saka chekutanga tinofanirwa kunzwisa chinonzi kingdom chacho chii saka muri maclients makaenda kuproduct inonzi jesu ndobva wanonokerwa wakaenda ukaona product yacho yakaita sei yakaora ukati aiwa ndipe mari yangu ndobva wadzorerwa ukarifandwa mari saka kingdom tinofanirwa kunzwisa kuti kana chiti kingdom tiri kuteerera anonzi king king wedu ndimwari ndijesu anoti muguta make kana kuti mukingdom make anodei kuvana vake iwewe kana uri under kingdom hauite zvaunoda unoita zvinodiwa naking ndava kune ainzi king chaka kamboverenga tiri kuhistory wainzi aiuraya vanhu zvekuti izvo zvekuchitori nemweya unotonzi mweya wachaka mweya weropa but look at this aiita zvaaita because he was a king in his kingdom kingdom yamwari inoti usaba kingdom yamwari inoti usauraya ndinakunitswa here kingdom yamwari inoti dananai but muri muchechi zvese izvi izvizvi hazviko kwamuri unonzwa kunge iwo ndiwo wakapenga stereki kupfuura umwe nekuti une kamari unonzwa kunge iwo ndiwo wakapenga stereki zvekuti you, you, you, you don't have even remorse to other people who don't have you are failing to be part of this kingdom kingdom yamwari inoti namatai mwari mumweya nemuzvokwadi but tiri kuuya kuzotsvaga minana minana mabyproducts eukuru hwekingdom yamwari wanzwisisa chinonzi umambo hwamwari nokururama kururama kuita sei wani murume vanoita mudzimai umwe chete wani mudzimai oita futi murume umwe chete because dai tatisina kuzvitaura ipapa vaibva kuti aiwa saka tapuwa leeway tinoita vamwe wepasaidi Am I teaching somebody here? Saka tinofanirwa kunzwisa chatiri kuti kingdom chii. All right, a very good example. Kudzimba dzenyu, kudzimba dzenyu baba ndivo king wemba, vanobatsirwa nemudzimai wavo. Aha. kumba kwenyu munotonzwisisa imimi kuti baba vane mitemo yavanoisa mumba mukasaiteedzera iyoyo munoburana ndo zvakafanana nekingdom yamwari itori nemitemo yatakapuwa kare yatinofanirwa kutevedzera kana mafadza baba mateerera mitemo yavakaisa pamba uye zvinhu zvose ndosaka muchiona kuti munotengerwa zvinhu kana baba vaona kuti muri kuvafadza kana muchiita mukonyo musingateereri havana chavanotenga vanogara nayo mari iri mubhurugwa remukati yakasungwa newaya kuti haina kwainobuda ichienda because ndoda kumbovadzidzisa lesson saka kumwe kushaiwa kwauri kuita inhau yekuti hausi kuteerera king wako vanova baba vari kudenga ukavateerera all these things shall be added unto you saka mota yauri kuchemera muchato dzimba zviri mukuti iwo wateerera here ukaita zvawaudzwa zvokuti uite mwari Am I, am I teaching somebody here? Inzwa. Bible rinoti Jesu ndobva aita 40 days 40 nights and the Bible clearly says that ari papureya achinamata ndoda kuti ubatisa izvi anga achita sei satani ndobva ati pfacha ndobva asvika ipapo jesu achidini zvondiratidza kuti prayer yako iwe yaunoita iyo unofunga kuti pamwe ndikanamata zvinofamba haivhundutsi satani ah. kana satani akauya mupresence yajesu achinamata iwe uri aniko iwewe There is no amount of power that the devil is going to be scared of. Chinovhunduka Satan ndechichi kutsvaka umambo hwake. One of the things Satan anobva ati kuna Jesu, une nzara iwewe, chinja matombo handiti une simba racho. Anotoziva kuti simba riripo but havhunduke simba raunaro. Ndoda kuti uone chaanovhunduka. anobva ati chinja matombo aya uite chingwa udye une nzara iwe jesu anopindura satani kuti zvakanyorwa kunzi saka zvakanyorwa kunzi ndo inovhundutsa satani kwete pureya but zvakanyorwa kunzi unoiwana nekuti wanzwisisa chinonzi umambo hwake by jesus zvakanyorwa kunzi unobva wataura zvakanyorwa zvacho kuti zvakanzi kudii jesu anobva ati zvakanyorwa kunzi munhu haangararami nechingwa bedzi so kureva kuti satani anotya munhu ane information yeumambo hwakristu satani haatye munhu ano information yepasocial media anotya munhu ane information yeumambo hwakristu simba raunoti digidi ukapinda 5 hours uri muprayer haubudimo kana usina word neknowledge yeumambo hwakristu ah, unobudamo uchirohwa baba unokwapurwa chinokuchengeta iwewe umambo kuziva umambo hwakristu anoti it is written zvakanyorwa kunzi munhu haurarami nechingwa bedzi asi neshoko riri mumuromo wako kwete riri mubhuku havana unzwa havana chinokuraramisa harisi shoko riri mubhuku um, um, um, um, um. Chinokuraramisa ishoko riri mumuromo wako. Saka paunenge uchiverenga, tiri kutoudzwa imwe principle yeumambo hwaKristu ndeyekuti tinoverenga shoko ropinda. Saka pauri kuriverenga uri kudya, rogara mauri. iroro ndorega iroro rekuti hauzode kuflasha kana rabuda nondinzwa ndoroga risingaflashiwi kana rabuda because pariri kubuda riri kuenda kunorwa hondo dzako ha because bhaibheri riri kuti jesu akatotemptwa nasatani kuti kana uri mwana wamwari chinja matombo aya udye anobva ati it is written paari kuti zvakanyorwa zvichinzi ari kureleasa Everybody say hallelujah. So, chinotyiwa na Satan mu life yako is the knowledge of who Jesus is. Unoverenga Bible kanga ah, ndakanganwa ka. Pari bigogo. Pari bigogo. Foni yenyu iko. Ah. Foni yangu yakafa ina matirei. Dai wagogo zvikuda foni nyowani. Aneti ka sunday isunday monday sunday handiti ka monday makuseni pakangouya munhu nefoni iyoyo asina kuuya kuchechi akati baba handizivi kuti muchaishandisei ndangonzwa kuti ndiunze foni saka kugona kutaura kwakaita gogo zvikaita kunge joko zvablesa uyo saka munana wake wanga wakatomiswa nagogo usadadira munhu ari pedyo uyo uyo uyo usamudadirewo god always connects you to people ndo inonzi the kingdom of god tinodanana that's one of the commandments ndo inonzi the greatest commandments of all love one another Am I preaching to somebody here? Say, Holy Spirit, I thank you. Ndipe Vagalatia 4 verse number 1. Ita kuti Vagalatia 4 pahwani iyo ndoda kuti uise pastatus iyoyo uiverenge vhiki rose zvandinoreva ndezvokuti kana mudyi wenhaka achiri mwana bata pakunzi mudyi wechi wenhaka nepakunzi achiri mwana haana kusiyana nenhapwa saka zviri kunzi kana mudyi wenhaka eh? ari kuda kuwana inheritance yababa mamillions ari kunzi kana achiri mwana akafanana nenhapwa musondinzwa imimi amusunzwa imimi hanzi mudyi wenhaka kana achiri mwana akafanana nenhapwa saka vanhu ava vari kuenzaniswa kureva kuti vazhinji venyu imimi amuchadi deliverance you just need to grow up vazhinji venyu hamuchadi kukastwa kunzi fire in the name of jesus you just need to grow up because mwari vari kuti ndakakupa zvese the inheritance is yours but you are still a baby you are 40 but you act 15 years nauye kuti hauna kunzwisa chinonzi umambo hwakristu chii saka une mota nedzimba nezvese zvako iwewe but zviri kushandiswa nenhapwa kusvika zuva rauchazoti wakura wadhisaidha kukura ndopachazouya these added things saka kusanzwisisa chinonzi umambo hwakristu kunokudhileya unoramba uri mwana ah, ah, ah, haana kusiyana nenhapwa kunyange hazvo ari muridzi wezvinhu zvose hei scripture inorwadza iyi uri kurara uine nzara but kune bekoni dzako dziri somewhere uri kufamba netsoka but kune mabhenzi ako ari somewhere chakonzeresa ndechekuti wadhileya kutsvaka chinonzi umambo hwakristu zvoita kuti the added things zvose zvozotevera ndezvako zvinononoka kuuya zvoshandiswa nenhapwa ivo uripo Checha haisi kundinzwa inini panapa. Checha musi kundinzwa. Une dzimba dziri uko kana une mastands. Une pfuma. But zvanonoka kuuya because uchiri kubehave semwana mudoko. Bhaibheri robva rati ndezvako but zvinouya kune munhu akura tiri kunamatira kereke ikure pakutsvaka mwari kereke ngaisimuke itsvake jehovha bhaibheri rinoti tsvakai jehovha achawanikwa this is your season to rise but you are delaying your miracle hakuna chinhu unozati vazhinji venyu papapa kune vamuri kuitisa mari imi musina mari kune vane mashopu vamuri kuitisa mari imimi imimi musingaiti mari saka iwewo ndiwo unoshanda iwe wokohwa tsvakai jesu achawanikwa bvunza neighbor yako uri kuuya kuchechi kuzotsvakei tell your neighbor you just need to grow up hakuna chinorwadza kunzi unonzi grow up iwe wakura zvinorwadza zvinodzimba unoti wandijairira iwe wandijairira wandijairira grow up Tell your neighbor, grow up. Ndinokunamatira, ndinokunamatira. Zvakudileya kunzwisisa the kingdom wakaipa asina simba. Asina simba. In the name of Jesus. I pray for you. I pray for you. Every benefit of the kingdom is coming to you in the name of Jesus. Uh, uh you are not hearing what I'm saying here. ndiri kudeclare kune munhu ari kuninzwa pano mabenefits anouya nekutsvaka umambo hwakristu ngaachiuya kwauri in the mighty name of jesus ndati mabenefits anouya nekutsvaka umambo hwakristu ngachiuya kumaoko ako kana dziri dzimba ngadzichibatika kana ari mabhizinesi ngaachibatika kana iri marriage ngaichibatika kana uri utano ngauchibatika ndinoporofita kuna ari kundinzwa here masikati anhasi every benefit of the kingdom that you are supposed to receive i decree and i declare receive it in the name of jesus bhaibheri randinoverenga rinoti mwari anosimudza marombe kubva muguruva ukaverenga genesis anobva ati akaumba munhu nevhu saka zvinotongondiratidza kuti mwari watinonamata He is in the business of lifting people from the dust. Vari mubusiness yekusimudza vanhu vanobva muguruva. Mwari vari mubusiness yekusimudza vanhu muguruva. Patori nemunhu ari muguruva masikati anhasi. Uri muguruva rekushayiwa mari. Uri muguruva rekushayiwa utano. ati jesu auya masikati anhasi kuzokusimudza kubva muguruva jesu auya masikati anhasi kuzokusimudza kubva muguruva makamboita mari ikaparara mukabata vana vakaparara but ndauya najesu munyaradzi anosimudza vanhu vanodzoreredza zvakabiwa muupenyu hwako ndinodeclare semuzunzi wavakristu ngazvidzoreredzwe by the power of the holy ghost you are not going to be a local champion hausi kuzozikamwa mutsanza guru chete ndinokuporofita nezita rajehovha uchabhururuka kuenda kunze kwete kungoenda chete but wodzoka une chinobatika ndava kuno vakaenda vakadzoka vasina chinhu ndoparidza kune vanotenda here pano ndoparidza kune vanotenda here panapa i decree and i declare iwewe munhu wawakagara padhuze naye uyo haasi mwana mudoko you are great for my bible says greater is he who lives in me than the one who lives in the world kureva kuti mauri mune chinodiwa nenyika ah, ah, ah, hausi kundinzwaiwa mauri mune chinodiwa nenyika ndakukurilisa kuenda kunyika vachadzingirirana kuda kubatsirwa newe ndakukurilisa kuenda munyika vachakutsvaga panotaurwa mabusiness people jeremiya 3129 bhaibheri rinotaura zvakanaka my bible says vana baba vakadya mizambiringa inovava vana ndo vakuita ugugu akadya hausiwe akadya ndibaba mhosva dzakaitwa nemadzibaba ako hadzina simba mulife yako ndinokubvisa pazviri

ndinoputsa hari dzewakaipa yes mazita akasungirirwa pamatombo yes mazita akasungirirwa pamatombo yes ndinomatsemura masikati anhasi yes mazita akakandwa munyanza yes akayeredzwa muna save ah. ndati moto ndati moto fire ndati moto fire ndati moto fire zvakabatwa vana vako vaimbogona chikoro but zvakapera ah. ndati moto fire ndati moto fire ndati moto fire ndinoenda kumusha kwako pavakatora hari vakaisa ropa ah. vakadeclare kuti hapana ah. chaunobata chinoendeka ndataura semuzodziwa kuti chaunobata iwewe chichaendeka ndinotaura moto fire zvakatadzwa natete vako iwo hautadzi zvakatadzwa nasekuru vako iwo hautadzi zvakatadzwa nababa namai vako you will not fail yes voparidza here pano voparidza here pano ndinoprofita kuna ari kunenzwa pano une 15 years uchitsvaka basa zvawakadzidza kuchikoro hazvisicho zvauri kuita yes uri kutengesa madomasi but une degree yes. ndauya najesu chikakarara anopatanura vanhu kubva pasi ah. ndauya najesu chikakarara yes.
anosimudza marombe kubva mugorora ah. ndauya najesu ndiri kuparidzira vanhu vari pano inini vanotaura kuti tiri kumhuri yakanzi hatina chatinobata tinotoziva kuti kwedu hakuroorwe ukaroorwa uite two years yes. unodzoka futi kumba kwawakazvarirwa but ndauya najesu vanochinja mupaka yako inobuda popo gore rino ndinosimudza ruoko rwangu rerudyi nyaya dziri kumakoti ngadzipere izvozvi yes nyaya dziri kumatare ngadzipere izvozvi hausi kurara nekuda kwezvauri kuudzwa
vati kuna jesu anochinja nyaya ndinovhura mainternational dos andakosadaba i release and i open international dos to individuals that are supposed to go in this place right now Every delay is nullified. I want you to begin to pray. No, no, no, matter. Prayer yauri kuita ndeyekuti Mwari, I am tired. Ndaneta nekuitwa benzi naSatani. Bhaibheri rataura kuti ndezvako zvinhu zvacho. hazvisi zveumwe munhu but kune ari kukushandisira zvinhu zvani zvako tikuda munhu anotanda anochema anoti no no no are you ready to pray listen ndogara chikudzai kuti there are different faces in different occasions wakapfeka fesi yemunhu ari kuenda kumuchato iwo wakabirwa haupiwi zvemari yako Ndinoda upfeke face yekurwa, face yemunhu ane hasha, face yemunhu ari kuti I am tired of this life. Are you hearing what I'm saying here? Amen. Are you ready to pray now?
Amen. Are you ready to pray now? Oh yes.
Look at your life.
Unotozvinzwa kuti uri kudeteriorate. Simba rako riri kuita richipera. Oh yes. But hausati wachembera.